Коллективта эшләгәндә бер-береңне аңлау бик мөһим. Бүген без сезнең бер-берегезне никадәр яхшы аңлавыгызны тикшерербез. Көн ахырында сезне кызыклы шәхес белән очрашу көтә. Уңышлар! Егетләр, әйдәгез командага бүленик.

Ярарсы.
Әңгәмә. Айласы. Әңгәмә. Әңгәмә. Әңгә. Е. Әң.
Гам. Гамә.
Газаплама.
Мин анда дөресен әйткәндә паникага бирелә башладым. Теге уже төшенчелеккә бирелә башлыйм. Бетте. Уже ничектер югала башлыйм. Һәм бу миңа ошамады. Нинди сүз? Һәрбер сүз авыр бирелде миңа. Бу уен минеке түгел кебек тоелды. Әмма ләкин мин моны егетләр белән тагын бераз уйнасам, бәлки өйрәнермен. Моңа тыңлам иде. Э. Лек. Ни? Эт.

Ле, эт, эт, лек, эт, лек, ле, к, лек, эт, лек! Бер-беребезне аңлау биременә килгәндә, монда, минемчә, иң слабое звено мин идем. Булатка аңлата алдым кебек. Булат

И син дә теге, ничектер, автоматически әйтәсең дә. Әйтеп, яра бу, җиңел булыр дип теге әйттеләр дә, һәй, сөендем дә мин теге, борчылмадым да менә әйт.
Мә. Б. Мә. М. М. Б.
Б. М.
М. М. Ма.
Ма. Ма. Мә. Мә.
Мәң. Мәк.
Ң.
А?
Мәң.

И. Йок.
Ре.
Т.
Ле. Йок. Ме.
Дальше.
А, бо какие-то Ж, З, И, И, крапка, Л, М, Н, Н. О, П, Р, С, Т. О, П, Р, С, Т. Т.
Рис. Ойнас белән әйткәндә, аңламадым нәрсә, нәрсә генә сөйләде ул, сөйләмәде ул миңа. Болай итеп карый, тегеләр, юк, аңламыйм инде, теге. Син уйлыйсың, хәреф не әйтәм ул, дисәң, или сүз не әйтеп бетердем инде. Ты үзең каз әйтәсең инде. Сугу, көч. Вот, шуның тавышы. Т.
Көч, сугу. Забудь, дети. Забудь. Йо. Окей.
Т.
Т.
Адреналин.

Әлбәттә, безнең арада дус, дуслык мөнәсәбәте, без дуслар, әмма ләкин тулаем бер-беребезне аңлыйбыз һәм бик яхшы итеп бер-беребезгә ышанабыз дип әйтә алмыйм. Әмма ләкин җайлап-җайлап вакыты белән киләчәк ул безгә. Мин күрәм, без дөрес юлда.
Сәлам. Сәлам. Хәерле көннәр. Ничек итеп исәнләшим икән? Егетләр, миндә шулай ук шаккаттык. Без моны көткән идек. Диетолог килгән көнне без Лилия Хайруллина булыр дип уйлаган идек. Нигәдер. Ә менә бүген Лилия Хайруллина килде. Лилия Хайруллина килгәндә сторис яздырган булган икән, съемкаларга барабыз дип. Ә без аның сторисларын карап бара идек, ләкин бүген ничектер каралмаган. Без белергә мөмкин идек бит. Ләкин без белмәдек һәм Шунысы белән кызык та инде, безне бераз генә теге шаккарт, шаккаттырдылар. Сәлам. Сәлам.
Сәлам. Кем беләндер таныш, кем беләндер юк. Хәзер танышабыз. Утырсам ярый? Әй, әлбәттә, утырыгыз.
Утырыгыз дип, утыр дигез миңа, чөнки кайбер институтта укыйм бит инде, кайбер кызлар, Лилия апа, дип калалар минем арттан, мин әйтәм, нинди апа булыйм инде. Я вот реально не ожидал, если

Шушындый стильдә җырлаучылар, мин сезнең иҗатыгыз белән әз генә булса да танышып киттем. Җырыгызны тыңладым, клибыгызны карадым. Бик матур дип әйтәсем килә, бик дәрәҗәдә, тиешле дәрәҗәдә башкарылган. Һәм инде менә мин теге үземне укытучы итеп хис итәм хәзер. Миңа теге дус Дус кызга караган кебек карагыз яме, зинһар, чөнки алай түгел, ничектер комфорт аралашырга. Менә гомумән алганда сез экспериментларга әзер егетләрме, менә иҗатка карата? Монда хәзер бу төркемгә эләгү уже безнең ниндидер
Тулаем э, эксперимент. Әйе. Бу эксперимент һәрберебез өчен дә. Э, нәрсә әйтәсем килә? Э, хәзер искә төшә минем. Дебют чыгышына хәтле безнең чәчләрне чәчләр шундый теге пумалага әйләнеп беткән иде дә. Ай, Айназ һәрвакытта да әйтә иде, кайчан инде без чәчләребезне алдырабыз, кайчан кистерәбез Минем монда инде дип. Без һәрберебез әй, көдрәләнеп, әллә була. Без һәрвакытта да елый идек, чәчләрне алдырасыз әле инде, зарлана идек. Ләкин бер көнне вакыт килеп җитте, дебют чыгыш алдыннан. Ул көн җитте. Безне әзерләделәр. Шуны әйтергә кирәк, мин үзем турында сөйләп китермен инде хәзер. Мин сине күргән идем сәхнә артында. Әйе, без синең белән күрештек һәм син шаккаттың. Үзгәргәнсең, мин әйтәм.
Ничек сез килешәме дип куркып кына инде теге кеше нәрсә әйтер дигән әйбер бар бит инде безнең татарларда, әйме? Халык нәрсә әйтер анда? Миңа, мин сиңа менә дөрес фикеремне әйттем, сиңа бик килешә, миңа бик ошый. Килешә дөрестән дә. Иң зур куркыныч кеше нәрсә әйтер икән дигән фикер. Ул бик начар минемчә. Һәм төрле фикерләр булды. Мәсәлән, син яхшы килешә дисәң, кемгә кемдер инде бу начар, бу сиңа килешми, бу синең төс түгел диделәр. Инстаграмда сиңа кемдер начар әйбер язган. Әйе, язган әйберләр күп. Ул честь турында Дамирга менә Башка берәүгә дә нинди игътибар юк. Дамирның чәче ул иң мөһиме безнең төркемдә.
Ләкин мин монда үземне комфорт хис итәм, миңа ошый. Һәм инде һәрбер фикерне тыңлый башласам, алай ничектер авыррак булыр иде ул. Бу Айназ әйтмешли,

По-простому очень. Ни өчен менә экспериментлар турында сорадым? Әйме, чөнки үзегез беләсез инде безнең күбрәк халык теге стереотип белән карый дип әйтимме, образларга, әйме ниндидер читтән тыш образ ясасаң, э, инде ничектер сине кабул итмиләр дип әйтимме менә. Үземә дә кагылышты инде ул әйберләр. Мин аларны инде кичердем. Бөтен теге негатив комментарийларны кичереп чыктым инде мин. Шуңа күрә менә м, сез бит инде э, образларыгыз булгач, әйме, башка җырчылардан аерылгач, әлбәттә, бу ниндидер тәнкыйть уята кешедән, әйме, кеше ягыннан. Менә син үзең сиздең инде, әйме, сиңа Инстаграмда да яздылар. Менә шушы тәнкыйтькә сез әзерме, ничек тоясыз үзегезне? Менә әзерме сез шундый тәнкыйтькә? Без әзер дип уйлыйбыз инде. Без әзерләнәбез, морально, духовно. Монда һәрберсе үзе хәл итәдер инде, әзерме, юкмы икән дип. Мин, мәсәлән, Тулаем 100 процентка әзер дип әйтә алмам, наер, бәлки. Чөнки тәнкыйть ул тәнкыйть. Ә тәнкыйтьнең бит әле төрлесе бар. Тәнкыйтьнең теге менә бай мондый фу дигән теге дизлайк кына куеп җибәрергә мөмкин или яисә матур түгел дигән тәнкыйть бар. Мин э, теге килешәм, кем әйтүеннән дә тора ул тәнкыйть, әйме? Тик барыбер нәр тамашачылар яза бит инде Инстаграмда шул ук килегә, мин Инстаграмга. Мәсәлән, теге бер образ белән чыгарасың икән фотографияне, чәчеңне буядыңны янда мәсәлән, әйме? Инде язып китәләр негатив комментарийлар менә. Син бит инде аны укыйсың, рәхәт түгел бит инде, барыбер кем язса да рәхәт түгел, әлбәттә. Син аны кичерәсең, ничектер барыбер теге игътибарсыз калдыра алмыйсың. Менә шушы хис-тойгыларны, теге шушы хисләрне тоерга сез әзерме? Чөнки ул булачак. Бу безнең профессиянең, русча итеп әйткәндә, издержки профессия дип әйтим инде. Чөнки бөтен кешегә дә ярап бетеп булмый, ул барыбер ниндидер булса да, күпмедер дәрәҗәдә стресс. Менә Сез бит инде аерылып торгач, башка җырчылардан сез аңларга тиеш. Шулай да булырга мөмкин икән. Монда дөресен әйткәндә, әзерме дип әйтеп тә булмыйдыр, монда әзер булырга кирәктер. Безнең бер плюсыбыз бар, ул да булса, безнең янәшәбездә бер-беребез бар. Аның безгә карата тәҗрибәсе күбрәк. Шуңа күрә ул безгә Ниндидер теләкләр әйтте, безнең сорауларга җаваплар бирде. Тәнкыйтьләр күп була диде. Шуңа күрә бик бик каты безне тәнкыйтьләмәгез. Без аны без барыбер э, бөгелмичә, сыгылмыйча эшличәкбез. Белегез шуны. Менә киләчәктә нинди үзегезгә ниндер максат куйдыгызмы сез ничек менә бергә эшлисез әйме хәзер бар бит кеше нәрсәдер турында хыяллана менә без шушындый дәрәҗәгә җитәргә тиешбез дип ниндидер планка куйдыгызмы үзегезгә яисә менә ничек бара шулай бара менә ничек күз аллап эшлисез безнең бер зур максатыбыз бар ул да булса заманча музыка аша Заманча таләпләргә сыйфатлы музыка ясап, әлеге җыр аша, музыка аша татар яшьләренә, яшьләргә татар теленә кызыксындыру яту. Безне күреп, безнең иҗатны күреп, без заманча музыка белән яшьләр кызыксына башласын иде. Менә минем Татар уйлавымча телендә бик сөйләшә мөһим. башласыннар иде. Болай бер минемчә бик мөһим музыка, тел саклауга, тел үстерүгә. Бәлки кемдер игътибар бирмидер теге. Кеше бит бик еш музыка тыңлый. Менә теге эм, халәтенә туры килгән әйме менә хәзерге теге. Бик моңсулана икән, моңсу ки тыңлый идем мин дә. Кәефен күтәрәсе килә икән теге. а, Ничек? Тизрәк җырлар, әйме? Алар менә татар телендә булса, минем уйлавымча, яшьләр тыңламас иде, мәсәлән, теге чит телдәге җырларны, я рус телендәге. Үзебездә менә шундый сыйфатлы музыка булса, күбрәк тыңлан, тыңланыр иде дип уйлыйм мин, сезнең белән килешәм. Шуңа күрә үзем дә шундый юнәлештә эшлим. Кемдер аңлыйдыр инде, кемдер аңламыйдыр, бәлки. Ә, олырак кешеләр инде тәнкыйтьләргә яраталар. Менә нигә шундый кием киеп чыккан, болай э, мондый җыр җырлый, моңсыз, нисез дип инде үзегез күрәсез, укыйсыз, беләсез. Миңа гына карата түгел инде мондый тәнкыйтьләр. Ә, тик яшьләргә ассортимент кирәк дип уйлыйм. Татар җырларында татар эстрадасында ассортимент булырга тиеш. Һәр кешенең үз э, яраткан стиле бар. Ә ул стиль татар эстрадасында булмаса, әлбәттә, ул башка чит җырларны тыңлаячак. Шуңа күрә мин сезнең менә фикерегез белән килешәм. Бик дөрес аңлыйсыз, дөрес юнәлештә барасыз дип уйлыйм шушы группагыз белән. Не знаю, чем-то меня берет, не знаю чем.

Сез инде яңа иҗат төркеме буларак, сезнең теге амбицияләрегез күп, идеяләрегез күп. Һәм кемдер нәрсәдер әйтте дип, теге кайгырып, үз юлыгыздан китмәскә, куйган максатларыгызга ирешергә язсын дип телим. Чөнки бу бик мөһим. Сез төркем, сезнең үз фикерегез бар. Сез бергә, сезнең бар фикер, максат. Менә шушы фикерегезне җиткерә белсәгез, Бе, шул мөмкинлекләрегез булса, бу бик яхшы. Бу сезнең төп максатыгыз дип әйтим мин, чөнки сез берләшкәнсез. Сезнең уйларыгыз, карашларыгыз туры килә. Караш, сезнең төркемегездә караш дип атала. Сез инде бу сезнең өчен тегә бик мөһим. Әгәр дә шушындый группагыз шулай дип атала икән, менә сез шушы карашыгызны җиткерә белергә тиеш. Һәм инде нәтиҗәсе булсын. Шушы карашыгызның дип әйтәсем килә. Ә, сез көчле, сез яшь, амбициоз ә, булдыра аласыз. Һәр нәрсә ә, тормышка ашсын дип телим. Сез булдырасыз дип әйтәсем килә. Чөнки беләсеңме нигә? Нигә?
Чөнки бу караш безнең караш!

Без аның өчен җыр әзерләгән идек. Гомумән, без аны бергә кабатлый алмадык. Мин аны әзрәк уйнадым, ничегрәк, кайда, нәрсә уйнарга икәнен уйладым. Егетләр белән җыелышып, Болай җырламадык, репетиру итмәдек. Шуңа күрә ничектер экспромтом килеп чыкты ул. Әзерәк дөрес түгел ноталарга эләктем инде. Гафу итәрсез.

Безгә бирелгән бүлмәләр, безгә бирелгән дәресләр, безгә бирелгән мөмкинлекләрне, әй, булды, әйдәгез, ял итик, дип утырырга түгел икәнен аңладым. Чөнки беркайда да моның хәтле шөгыльләнгән кебек, без, безнең белән шөгыльләнгән кебек, беркем белән дә шөгыльләнмиләр.